Qatt ma nistgħu nispjegaw bi kliem preċiż biżżejjed l-importanza kbira li għandu il-Konċilju ta' Kalċedonja, mhux biss fost il-Konċilji l-oħra li jissejħu matul is-snin, imma wkoll fi ħdan l-istess mixja tal-istorja mqallba imma sabiħa tal-Knisja ta' Kristu, imwielda fid-dinja narajt il-ħamsin. Kienu il-25 ta' Ottubru tas-sena importanti 451 wara Kristu, meta l-Imperatur il-ġdid ta' Ruma, Marċjanu, sejjaħ u laqqa' dan il-Konċilju f'Kalċedonja, belt fl-Asja Minuri, illum it-Turkija. Wieħed ma jridx jensa li t-Turkija, fl-era Appostolika, kienet iċ-ċentru ta' ħidma kbira missjunarja u ekkleżjastika. Dakinhar iltaqgħu flimkien madwar sitt mitt Isqof. Iżda forsi ta' min wieħed jgħid xi ħaġa fuq uħud mill-ġrajjiet importanti li kienu seħħew qabel. Fil-Lvant il-Patrijarka ta' Kostantinopli Flavjanu u fil-Punent il-Papa Ljun il-Kbir għamlu minn kollox sabiex jilħqu ftehim fuq il-kwistjoni li kienet qamet dwar naturi ta' Kristu. Dijoskoru ta' Alessandrija kien ħadha kontra Flavjanu u prova jkisser din id-duttrina billi iddikjara lil Ewtikju, il-mexxej ta' monasteru kbir f'Kustantinopli, bħala eretiku. Il-Konċilju ta' Kalċedonja għandu importanza kbira fl-istorja tal-Kristjaneżmu u l-formulazzjoni tat-tagħlim uffiċjali tal-Knisja, għaliex iddikjara bħala validi u ekumeniċi l-Konċilju li kienu iltaqgħu f'Niċea, f'Kostantinopli u f'Efesu. Dan tal-aħħar kien iltaqa' fis-sena 431 u iddikjara d-duttrina ta' Marija Theotokos Omm ta' Alla. F'Kalċedonja l-Isqfijiet għallmu li f'Ġesù Kristu li huwa wieħed hemm żewġ naturi, dik divina u dik umana, li dawn iż-żewġ naturi la huma mħallta bejniethom u lanqas mibdula, la huma maqsuma u lanqas mifruda minn xulxin. Għallem li l-kwalitajiet kollha ta' kull natura fi Kristu, kemm dik tiegħu bħala l-Iben ta' Alla u kemm dik ta' Bin il-bniedem, ma jitilfu xejn fl-għaqda ipostatika li hemm fil-persuna waħda ta' Kristu. Il-Konċilju ta' Kalċedonja qiegħed formalment quddiem il-Knisja id-duttrina uffiċjali dwar il-persuna ta' Kristu. Madankollu, mhux kulħadd aċċetta dan it-tagħlim u malajr tfaċċaw il-monofiżiti u qajmu kontroversja u ġabu xiżma fil-Knisja meta qalu li fi Kristu hemm biss natura waħda. Għad fadal xi ħjiel żgħir ta' din ix-xiżma sal-lum imma huma mhumiex daqstant influenti. Waqt li kienu qed jifformulaw din id-dottrina l-isqfijiet tal-Konċilju ta' Kalċedonja bnew tagħlimhom fuq ittra importanti miktuba mill-Papa Ljun il-Kbir, li fiha hemm ġabra tat-tagħlim tiegħu dwar il-persuna ta' Kristu. Il-leġġenda tgħid li hekk kif qrawha, l-isqfijiet stqarrew, Pietru tkellem permezz ta' Ljun. Jekk dan huwiex minnu jew le, ma nafux, imma huwa żgur li Konċilju ta' Kalċedonja kompla saħħaħ sewwa l-awtorità li kien ġa kellu